Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Ejjena aktar lejja, PJ Xerxen. Ah, xebaw jgħidu li jinti JD, as in they mentioned your name, ħadd ma jaf minnu PJ, minnu JD, minnu Zopp. Eh, jitħawdu naqra, jina ilom jgħidu li JP minn day one. JP, JP. Jean Paul. Le, on day għax, Two fucking letters, ostja, man. Eh, PJ, hemm xi Paul Joe. Just Pete. Eh, Paul Joe. Mela. Ja, taħseb Pete Juice. Jien, no. Pussy Juice. Pussy Juice. Papa Joe. Papa Jones. Mela, oh guys, aħna l-lum għamil l-episodi jħor. Di darba għamilna bejnietna, għax mandi xabtit naħdmu. Ejjena, ħaniħdu wahda break. u nagħtu aktar importanza kbira lill patruni Għax aħna every now and then We like to show our love to a patrons, infatti għanna. Kif indunajtu ma sibnix guest, allura għamilna u jgħamle mux veru għad nikdeb, ta' posta jgħax ma naħmilomx daw il-ta' uħedna. Diki, u ma għallu għana, inti t-tidru għax minn ġejtu ġejtu tidru ħafna, iżżejjet il-ħin kollu, ma se tiġu tidru non-stop, ta' ġviri, ma ġejtu naqa. Daw, guys, ej, wada simkom malaj, please, skużawni għax.

Tal-5 euro. Tal- Le, le, le, kollha, kollha. Kolla, kolla 450 pay. All paid. Dik hemm minn pastas, mem biex tajtom tal-5 euro. ta- Tattu tal-5 u tal-8. Ta' tutta fajf u tal-ejt. Dak nollu. 25. Dak nollu. Ah, ta' Għax jissem tu. il- għax jissem il-gwerra. Foxx il-ġuħ ta' tuħa. Għax jissem il-gwerra, sa nollu għom ikolna. Għaj kollna nollu għom, guys. Ejwa, l-gwerra u shipping, ħabba shipping. Ħabba l-wit, kolla nollu Ah, l-Patreon. baxxi, Ħabba l-wit. għax bro. kolla- Thank you ħafna tal-li ġejtu laħu għana prezza. U l- u kafi għadżajra li Ispur meta nvitom, meta stidinhom biex jiġu, ostja nibda nkoreġ li nifsi. Kavja ta' Il-kavja, għed kavja, inti metilhomx li mhux ġejgħis, kieku ma kienux jiġu. Ejja tru. Biex ħajqod. Għax ma kienu xieġu għalla ħares ta' Ħajqgħodu jiġu għax naqaf jisimgħu li- nkellimkom hemm dak nafu issa sew. Għalla bibżobbi ta' ma nkellmekx iktar. U din l-ewwel darba li spuni għad bil-qeda fuq il-guest seat, Ejja, ostja. ostja. U għed- Ilhom, u għed ilhom jgħid jitilbu. kelma.

Ħarajdu mar imma l-ewwel grazzi grazzi malajr malajr malajr l-sponsors tagħna grazzi l onlineintimates.com kidu naxi affarijiet kien kien affarijiet sexy għad-dar għal mal-misses mal-mister mal whoever it is itlu hemmhekk u sibuna affarijiet sbieħ nice u nice. Grazzi l iStage tal-li jenuna ħafna fil- fil-live show li jmiss ħajkunu partners tagħna fil-live shows going forward ukoll. Uh, structures ikolkom żol kull tip ta' struttura, staging, seating, whatever it is, speak to them. Uh, backlight li prof dawna dawl ġifiri waqt il-live gigu kow kellna dawl eżaġerat tajjeb, għasaf kemm il-moving head kellna, għasaf kellna jizli xi fucking 20 wieħed. Tal-blieh konna, konna eżaġerati insomma. U grazzi kbira wkoll il-Black Box Pro li jipprovdulna is-sound ġo hawnhekk l-istudio kif ukoll jieħdu ħsieb is-sound tagħna online għaw live ukoll ġifieri bil- bil-front of house u live u dak jiġi bil-liba computers, insomma, għandkom bżonn xi event, guys, trust me, speak to these people, they are brilliant at what they do. Lombardo, Lombardo l-King, u l-Lombardo. l-King. Selu minna. Kbir għal Matthew Photography reġa maħna l-lum reġa ġilura wara li z-zewċ u fl-axħar nexi li daħħalu l-mara. Għat jistenna. Għat jistenna da z-zewċ. Bla kondom issa. Bla kondom issa free flowing iżġi l-bajrita. Xtaq dota missira. ta' klożor investi kif konna nistudjaw flow levels tal-Malti. U kellek dik xejdula mhux ir-rikkieba, xejdula li l-rikkieba. Il-matchmaker, il-ħuttaba. Il-ħuttaba, il-ħuttaba. Il-ħuttaba, il-Mary Spiteri. Min kellek Kuttaba. Kuttaba dik li dik li għamlu l-connection, jisom l-Indjani. Matchmaker. Eh, matchmaker. Mux kuttaba, kuttaba ħamima. Eh? Xaħat li jirranġalkom fl-imkien. Għat ma ranġak, finti mux daqsek old school. Fuq Tinder inti ek? Ek, kif sibta? Saba fuq social media. Tajba, dak dik il-ħut taba, Mark Zuckerberg. ċattila kem joġobni l-karattru tijak minn fuq ċet. Għandek il-full stops vera zbiħ. Ma dajma, grajs, kolkom zon xinaqa fotografi, eh, kelmu lil Matt Fotografi, eh, ħabib tana kbir, sibu fuq Instagram u kull imkien. Grazzi kod il-Mi Media tal-li host jawna kull darba u għegġu l-premises taħħom. U aħna l-lum, ħanibdaw ma l-ewel bil-mistoqsijiet. Ħanibdaw bil-mawr, għax għana naqa mistoqsijiet mux mela, għazin. Eh? L-lum, ħana jdu l-mistoqsijiet, l-lum, tidinna l-patruni l-estunna xie mistoqsijiet. Għax aħna nagħmlu u wġbuhom. Min iħallas il-full tier għandu ċans every now and then meta jfet lil naħna, ġifieri, with no specific frequency, infaqaw questionnaire u saqsu ġas mistoqsijiet għal buzz. Infatti għana set mistoqsijiet u ġew vera kur kif ġew mqasmin, ġew mqasmin. Tipo, naqa operational questions, xieġri aħna se jiġri, etc. U mbagħad hemm naqa fucked up questions in ġenerali. Eżatt. So hemm mix tajba. Aħna nibdew naħseb bil eh, we get the, the boring side out of the way, boring as in ma we'll talk about the the operational ones. L-ewwel question ġeja minn għand ħabib tagħna Tyler, jiġifieri Kieku kellkom tistidnu anyone alive or dead għal podcast, who would it be? Mintof. U ta' għadna kif għajna l-ħesin. Ejja! Ma għallow. Mux mintof. Mintof. Oh, eh? Erġajna, madonna programmi. Ejja, lil min? Ma nasibx li Papa kuntajn. Ġwanni Pawlu l-ewwel it-tieni t-tielet. La mintaġa dal-ġonnar. Is-sitta, s-sebba tmin kollha. Jiena, Ġibhom kollha. jiena kieku kont najt il- ehm, Hemm il-waħda Grace kienet tgħix dejja. Di meta kont żgħir kelli tmin, kelli jisi jisni 12, kont noqgħod nemżilha, kont noqgħod nara tinħasel. Oh. Kemm kellha żmien imma? Ma nafx, imma mami kienet u kienet edha sow. U darba ratni u why duct really quickly. Eh. U vera kurjusek għatx qabditni jew le. Kux Jek jek tafni tipo, jek jek xtajt li jwa, eh. inti darba battek għed t-sindika fuq. Forsi kienet toqgħod tinżalek għat-tapposta biex toqgħod. Eh, Immaġa kienet toqgħod tinduna li għatem. Ma konx taf għara xi ħlejt. Għara xi ħlejt. U kemm kellek żmien ġifieri? Ma nafx imma early teens. Il-ħassu li qatt ma ah. ġerrejtu għalih għal il-mara. Oh, ah, sewa nsaqsik. Ma qatt ma tani l-lek qed nġerri. Imma kienet sabiħa l Apparti li biex tarat tkun fil-living room fl-entrata. Jek tara li ma tidħolhom bok. Naqa zejda, naqa zejda, naqa naqa zejda mezz. U di kif kienet tiġi għarwina fil-living room ta'kom, il-view ta' Le, għax il-living room jati, jati over the back garden, living room terrace tiġi, eh. għax it's elevated eh. tipo. U tara eżatt, għax iket tgħix mezonet. Allora tara eżatt bej is-siġar u l-osti. Nalla seqer ostja. Le, le, eżatt hekk James Bond shit. Aħba li ma. James Bond shit. Provajt tara. Tuluri. Imma it is what it is. Filina l-Grace konnejt. Min tof. Mistoqsija, mistoqsija oħra. Għax dik kredna għalajt. Daqsek fondi u għajnuna mill-gvern. Għaliex M'hemmx fondi għal podcasts bħal dan. Fejn hu bil-provi li jagħmel il-ġid. Joe Bigeni. Nsaqsu lil Luke Dalli, le? En eh, misna nsaqsu xini, issu ta' vera, ħana xi tip ta' fondi, le? Inti darba qed li inti taħseb li da li da ta' point il-komedi ħajġi sussidjat mill-gvern. Di ekku, l-Ingilterra tiġi sussidjat mill-NHS, il- National Health. Taħħom, il-Ministeru ta' Saħħa taħħom, Eh, għax qed jgħin għal kawża ta' depression. Però jekk qed nitkellmu fuq luk dalli li joħroġna miżbub, naħseb diġà biżejjed. Agreed, agreed. Inti għadek qed tara t-tifla tiegħek tikber, ħabba luk dalli. Agreed, agreed. Jiena ħan waddab, ħan waddab malajr. Eh. Kikul griga single parent. Ma this shit really does happen, ġviri dak li jed intajdu inti li namlu l-ġit. Ħa mux bini xarbu, vera naħseb li eh, comedy is really fucking helping with this shit, ġviri, u ħana li jira. Eżatt, eżatt. Imma inti jina infqajt nitħaq waqt li taqraħu li mux xtaddaħ, għax jina bdejt nimmaġina na meeting mal-ministru, ġowet jena bela, jox kull-jom, bela, kull-jom, ġowet jen. Ah. Jutren. Jutren. Immaġina għana meeting għek bil-edha miegħu, għanna bżon nofs miljon, għanna u n-nis li għandhom iġweja, xtaħseb. Namlu master plan jew. Indalu fil-budget sew ta' sena d-dieħla taħseb minist. Naqqa brainstorming u hekk.

Isek il-mara tiegħi. Tgħid li l-liba ma waqaft naħdem id-dar illum, x'għamilt? Lod ħwejjeġ, issa, la pipi, pipi, pipi, lezda. Xamil taqla ħejt fuq di għad. Xamil. Xorta taqla ħejt ħejt fuq di. Xorta tajba. Imma Yes. Pictures miegħek. Għandhom. Għanajdlek jiena, forsi darba forsi darba tismaħħa minn għand il-PJ, proset għax xogħol li qed tagħmel. Proset, proset, u jien inkollu nfaħru. Qudiem in-nies, le, ma vera nfaħru, eh, Il-Mike Hazin kien fi tlet episodes eh, in fila, ma maġġaġi. Eh, di mistoqsija, pala, pala, pala mm, patrun kiteb tzija titi. All right. Mistoqsija kienet. Li kieku tatu id-donation lil Puttinu kemm kontu ħatatu? Domanda diffiċli ħafna. Sekonda, għamlu kat. Għaxan dibżon nissofja. Li kieku tagħti donation il-puttinu kemm kontu ħatatu. Skont x'inhu mal-hotlines 5 euro, 2 euro u kemm 20 euro? Xej. Le, in that case vera xej. Għandi din naqa' problema jien sa, mhux ma naqbilx. Ma ma puttinu, però kif għandna bżonn 7 miljuni żejda biex nejnu l-min diġa jħalla 16. Daffeju sejja. Ah, Sej, ma nix hekk ta' xinaj. Mux illu battal il problema ah. Din għal minn mindu beda daw l-istrin għawek, tifem, ah. kolla programmi tajbin, pero għamma għalfej, għalfej bżon il-poplu jiġbor 7 miljoni oħra fis-sena għal nies li diġa taħalsu t-taxxi. Muxek.

Joħa, intom bħali? Imma I, I, I, I get, I get, I kind of get what it is, ġviri. Il-Maltin qalbna kbira, whatever, pero f'dal kas jiena u koll, jiena jek tagħti donation, jiena tafx nagħmel jiena jiena fina għandel mhux bileba, nmur nejn il-dog shelter, mur nejn il-dogs home, mur nejn nominatfu, noħorġ il-klib. It's, it's, it's, it's good, it's because we genuinely give a shit about dogs. I'm not saying we don't give a shit about people, sowa, u hekk, imma ġast il-punt huwa li jekk inti ħadd donation ta' minn qalbek. U blebda tip ta' ta' stamp ta' approvi liħor. Fil-każ dana kif kif ġiet ridet li aħna nagħtu donation for a, to say mm. tipo Konna ħanġu mġal. Eh, tipo to say sorry for a, for a cause other than the actual donation itself. Oh. Il-nazjonalisti għandhom 36 miljon dejn, naħseb jekk għandna bżonn nagħtu xi donation. Serja, għan ispiċaw bl-oppożizzjoni. It's true, it's true. That's the way it is. Oh. Issa tafu li jena all right, imma. All right. Serja.

Bej din l-elezzjoni u l-oħra. Niftħu parti taħna PJ. Ah, tivvinta xan, diġa tjaħlu din il-momentum. Tikun semmu parti taħna, u kalla niftħu partit. Partit tal-parti taħna. Pala liġi, pala liġijiet, hemm xi liġijiet li għandkom f'moħħkom li l-indaħlu tipo hekk something li nixtieq. Tal-karozzi, tal-registration u hekk, il-liċenzja u hekk, tafhem il-liċenzja. Nis qed imutu bil-faqar. Il-prezz tal-proprjetà tiegħu ħadd m'għandu fejn afforda fejn jaqgħad. Xejn. Id-disk breaks tal-karuzza tafsu. Jena, jena tafx liġi ndaħal jena. Jena tafx tafx liġi ndaħal jena. Jena ndaħal liġi. In namel task force ġdida. Li dana nibatom mar-restaurants kollha ta' Malta. Vera sejda. Jekk hemm ħanut wieħed jgħid li għandu l-Buffalo Chicken Wings. U ma jagħmlux bil-Buffalo Sauce il-propja, ħana naqlu l-post. Il-Buffalo Wings tittamlu bil-Hanks Red Hot Sauce u butir. Jekk ma tagħmlu xek, Inti foxxil li bommok. U daqsek, dika, dika, dika. Bżon tibda naqra drogi u tiqaf naqra tikol. Naħseb tgħix iżjed at this point. Ah, biex, men, l-PJ ħareġ iktar ta' nis, men. Jina nqast, nqast, nqast 6 kilo, zem, mux billi bajja. Tajt ċarek.

Mistoqsija li jmiss, meta nqala l-furur ta' ċajta ta' Terry? Illalla, Ejja, ma qatt qatt qatt qatt ma qatt ma saqsew għadu jew. L-esperti ta' raż-żobbi bdew jgħidu li Jimmy Carr, Ricky Gervais u South Park qatt ma waqqgħu qatt ma waqgħu f'dan il-livell. Xi twieġbu għal din u x'taħsbu li jrid isir biex l-entertainer Malti jiġi apprezzat iktar? Mhux minnu, alla qatt ma rawhom dan nies żgur. Bilfors, alla Ricky Ricky Aw, Ricky Gervais xeba jgħid kontra kontra kontra. Kontra. Jitnejjek bit-trans. Kollo, xu. Mara għomx, mux minnu, mux vera. Inti kien għandek zmin, inti inti kbir. 30. Jena, jena. 30 għandi. Jena u PJ kbirna f'South Park. Madam. U South Park, inti kellek, rajt South Park? Għatma rajt. South Park huwa l-iktar affarijiet heavy. Mhm. Fid-dinja. Imma meta ngħidlek fid-dinja ġifieri, u xiri wow! Kikollok id-nies Ġappuniżi u eh. Asians u jiġġieldu ma' xulxin u mbagħad. L-iktar l-iktar affarijiet heavy tad-dinja. U isa Malta qatt ma raw qatt ma taw fastidju tagħha cartoons. Imma xit li jgħidu jagħmlu men dak il-liba kartun. Tal-biex jiena kif nista' jiena joqgħod joġobni da tip ta' ċajt ta' up Irfist xi ħaġa! Meta għandek South Park għandek wieħed ġirej, wieħed li tri li jiġifieri ċongja ta' dej u hemm kulħadd qed jitnejjek bih. This was a character ta' Ħana qtawa minn xalfejn nuru kif jagħmel Jimmy. Guys, mhux se nuru kif jagħmel kollha możajk. Għata kollha. Blerja, blerja, ma uġibu, ma l-ħar, uġibu kif jagħmel Jimmy. Imma that is how shit change, do ġifiri, aħna bda shit kbirna fi ġifiri. Ejja, ma daw l-esperti jifmu ħafna, daw fil-ras jifmu. Forsi xi darba jsiru tajbin daqsna Jimmy Carr u daw li li tissemmu. U da tal-apprezzament, taħseb li għad jista' jiġi, you think this shit we do now jista per eżempju 10 years down the line, 10 snin oħra, 15 sena oħra, jkun hemm it-tifla tiegħi beda tikber u beda tara kummedji Maltin b'dat tip ta' dark humor taħseb li hemm ċans ta' jasal għal pajjiż għal livell ta' barra. Alla ħares li għax aħna fallejn għax that's that's eh, our. Ma ma jiena naħseb li hemm naqbel li ma jkunx fuq it-TV hemm u daw il-programmi, mhm. naqbel li għandu jibqa' fuq l-internet għax hemm il-vulnerabbli. Issa da mux program ta' diskussjoni, ġvin xalab bżobbi għalla xamil it-tifla tija. Meta tik. Grazzi tal. Eh, xin il-kelba, xin il-kelba. I am loving the empathy, PJ. Thank you. Thank you tal-ħsib.

Rien, jien għametlekx biex tixtri l-kowm. Tgħidli le mhux vera għedtlek, ngħidilha le m'għedtlix ta' la mhux niġġennen. Tgħidli għedtlek quddiem it-tifla, qed u mmur le m'għedtlix. Vera ħa nurik, Eva come here! Iġġib it-tifla hawn. Tgħidilha Eva, listen to me! Dikom! Ħaqqal Did I tell your father to get the comb? Did I tell your father to get the comb? Tell me, did I tell your father to get the comb? U tifla Yes. I can't hear you so loud. Kif mux għatlammel power play? Meta jiġi il-program serju, kif tħossukom?

Ah, by the way, aħna din fuq question 6, u hemm xi 24, eh? U mutu, ġifieri fil-każ tagħmlu nagħmlu Ejja, ġon. nibdew, komplu, komplu. Mela, komplu. se jsir live show ieħor u jekk iva ħajsaqsu lil min ħajkunu mistoqsijiet fuq u għal permess. Jew ħad tiġu għala bi bżobkom terġgħu u tistennew xi libell ieħor u donation għall-istrina issa. Dan jilsajtu oħrajn. Dawk jiddeċiduha l-avukati normalment, sawa. Jiena ma tafuha il-ħsib tiegħi, jien ma naħsibx li għandna ninformaw il-kulħadd, hemm min għandna ninformaw, hemm le. Imma dak niddeċidih jien. Leżin niddeċidu ħaħna. L-għalet għal maċċara ma kienem lebda libel, sowa, ġifiri, di kwanting li kienem kienem kas kriminali dan għal kas waqa ma l-ewel għax ma kienem ma kienx hemm fejn mexxu l-pulizija, ġifieri Kas kriminal kulħadd jista' jħorġu, jekk dan iż-żibel ref hawnhekk jħod li ritratt ħażin jista' niftaħlu kas jekk irid. Mbagħad fidej il-pulizija jekk imexxu xew le skont il-provi li hemm involut. Fil-kas tagħna ma kien hemm l-ebda provi biżejjed biex il-każ actually jibda, ħsib wara jitkompla, ġifieri libel ma kienx hemm. U qas kien hemm każ in the first. Għalhekk, ġifieri, eżatt. Eh, Imma ħallejni għaddeja taf kif. Eżatt. Naqa eh, teledrama u telenovela. Minn minn du għaf ipokriti ma' xej tajja. Xaħan għamlu zgur, imma ħan imlu warnings, eh? Biex dak li kun ikun. Dikment ikun warning. Iva proċess. Ma tistax terċan tiġridi. This is a show for homophobic people. Eżatt, eżatt, Do you hate gays? Eżatt. Yes. You can come in. Dik il-password. Mux vera, mux vera. Ostja, madan. Vera, nċajtaw, nċajtaw. Għedilom li għed nċajtaw, madan. Vera, xebi. Imma, jena meta niġi għal-mistoqsijiet fuq il-permess, jina naħseb li ħajkolli n-override jgħal PJ u najt mux eh. insaqsu n-nis iva le. Just flat out le. flat out le. Jina minix ħanqot il-mur. Jek jina għandi ċajt tajba fuq persuna public figure. Jiena mhux se noqgħod ħaqqalex nibża' u ninkwieta ngħid isma' dal-ostja ħamur ngħidlu iva, għax hekk hemm xi ħadd ma sokis biex se jgħidlek iva tnejjek bija nuħu pjaċir. Jiġifieri, I'm not gonna take that risk u I do not even need to take that risk. Ma għandix bżonn jien noqgħod niġi wara n-nies u Ma dawk li nafuhom normalment nibatulhom messaġġ aħna li għandna good relationship magħhom nibatulhom dejjem. Ejja, yes, that's True, dek fair enough, imma dak għax aħna nafuhom. Ah, Le, mhux għax- hekk. ma- Le, le, ma tekx li kulħadd taqqas jien ma Ah. tarax. Imma jekk jekk irrid nagħmel ċajta fuq Joseph Muscat, mhux ħanoqgħod immur ħalla nibgħat il Joseph Muscat biex nagħmel ċajta fuq u Tarax, parriki le, jew hekk. Forget it. Qed tifhem? le. Joseph Muscat at gmail.com fejn tibbattielu. Dak ra- Dak qed jingħab blowjob ukoll Joseph Muscat. Isma' fi każ kellem ir-rikki ta' Naħseb, dak qed jaħdem PAT. Eh, kollu ġej, eh, dak, dak, Eh, Mistoqsija li miss, għada, lim episode ġabilkom l-aktar views. Ċiċolina, meta ġibna ċiċolina. Ċiċolina. Kena wahda ta' l-bila ċiċolina u minn eh, flok. Kim mazza, eh, kienet. Big time, big time. Naqlisbaħ minnek. Imma. Dal-kasa naqlis il-max. Imma, vera, għaw,

Eh. U ħalli li wirt. Għatijaw, għatmar bis xiriket jien fil-verita. Ma da tijaw. Storja! Tajb, ma tistax. Storja uplifting ħafna. Ma tistax tiċċerta fuq il-mejtin, għara tajt kelma. Vera, vera, vera. Isma, inti kif spiċċajtaw, eżatt. Għax jiena ħanejdek ġara. Dak għad tal-light post. Eħe. Tawa. Li la blab tnaqa fil-vojt għalissa. Illi għal-kem, illi għal-kem xbajdu ġibu nisa zbieħ u zejziet u room u u ġisem u jinis nitrak ħara bla pistin. Aha. Tajjeb, u li tajjeb ġibt il-kom views kemm il-kom tagħmlu da bajtu Imma bacon. l-ħara taf tkun naqa fertili, inti minn jaff kemm- Tomma l-ħares fertili u għalek xejn xi xar telef mara kemm xejn. Ah, ta- ta- Ara, Wow, ja- wow, wow, wow. Faħruni, faħruni, faħruni. Faħħar, faħħar.

U dal-party kien tajjeb, ma kienx kbir daqs il-mass meeting la mel tal-Labour tal-Rick Imma qarbuħ edin, dar qarbuħ. Taħseb għaddejtu Joseph Muscat ħal minn ħal far dak iż-żmien. Joseph ma jista' għaddi ħadd. Ma jista' għaddi. Joseph, Joseph. Għara, għara, jlek ħagġa. Jena, jena għamilta. Għamilta, għamilta ma ħafna nis fajti. Fil-mike. Ma għamilta ma ħafna nis ma Joseph, Joseph. Joseph, Joseph. Joseph baqa, baqa. U Aw, ħanejt l ħadd biex kun taf, qabel jisu sa sitt xhur sen ilu, Robert kien il-bot ħafna, pero Eh. Robert ġis b'saħħtu ta' vjere ta' ta' tip. Qed imur ħafna ġim, issa Robert minn din Abela, l-iskema. ġab, ġab, jinnejdlek, jett, on top. On top? Jien on top joġobni wkoll, jien hekk nur pjaċir. Ġab ġab karizma li xi tiltaqa' miegħu. Full on hekk. Jirbħek men. Jiena naħseb bl-40,000 li hemm differenza mhux il-Darth Vader iġibu n-nazzjonalisti biex forsi jirpu l-elezzjoni. Xista naraw xħaj jiġri. Insomma, taħseb li tiela. Min taħseb li tiela bej Adrian u Alex? Ara, ara, jekk il-PN iridu vera, vera, vera tipo jagħmlu jsu vera ħajbdew xi ħaġa ġdida. U bdem żażu l-Elix. Jiena ħana xi ħaġa. U Elix plus ex Elix huwa l-unika wieħed li qed jaraf kif jirbaħ. Għax nek qed li jirbaħ xi ħaġa minn tal-PN, ħadd ma jirbaħ xejn.

Iġib xi ħaġa tipprova xi ħaġa ġdida. Mhux hekk, mhux hekk. U Alex jista' jagħmel kalendarji arwienek bil-qisem ta' taħt jiġbor naqa' fondi għal partit. Eżatt, iġib iż-żar u jħabba piż-żar. Se jagħmlu biha id-dar ċentrali ehm, Airbnb, eżatt. Ħada, ħadibdew nikru għal parties tiegħi. Għax tal-li ma ġewx tija, issa għan bħamurina għandhom. Eh, ah, di, di, di ħanajda. Għal dak għax jismu ma' mettu, jek ma nistax nitla fuq il-montanja tiġi il-montanja f'dak il-kas. Di, nistanajda, nistanajda l-ħadar baxa ħat kellimna minn naħa ta' Alex, ilu da ta' ġifiri. U, u, u, u, għalilna, xtaq, ta' tibqa l-isma, għal-kurzita, kif kif nistaw namlu biex jiġi Alex? Ma nafx jek jafx Alex jew le, naħseb xaħat, he was just simply inquiring how Alex could come on the eh. show. Eddilu isma, jekk irid jiġi, jekk hemm politikanti li jridu tiġu please ejjew eh, nagħtu pjaċir. Imma eh. kun ċert li aħna mhux sa ngħidulu ngħidulek proset. Aħna ħaraqla u lek il-ħara ta' ħajtek u ġifieri it's a different ball. Jgħidu l-proset marru fuq ta' rikki, ovvjament. Zom, zom, jiena skont in-nies il-washing machine tal-Partit Laburista. Issa ġditta, kieku kellek kun washing machine, ġditta. Jien naf, xini, xlimi laqwa wahda. Easy, għastja ah, prasa, dik bil-GPS, bil-wifi. O, ta' tent kif tajt washing machine, għax jaxbuk ta' taħsel il-flus. Mela, Issa wara li laqtom it-nej, minn għandu l-aħjar Toma, Joseph jew Robert. Għara ħanejlek ħagġa, għara ħanejlek ħagġa, għara. Jiena naħseb, jiena naħseb illi Joseph, Joseph. Eh. Iż-żmien tiegħu 2013 għad 2020 ħajb għam semmi għal kobor tijaw li fil-pajis kien sejjer għal ġol ħajt. Għabba bej reċessjoni bej il-PN kienu jilom ħafna emmek. Tant għamil bum f'kollox. Il-għem dik is-sin, pero Robert, Robert daħal ġo zob zob bunta. Zob enormi. Issa zob kon kbir intom, imma dan kbar zob li daħal ġo. Mux Da da bela bela l-Covid mill-ewel miskin. Miskin, maħax il-vaċċin, maħax. Bela bela il-gwerra. Bela kollox. Eh, ġiviri da rax bela Robert, eh? Isma, tistax saqsi wahda Robert, jini għad fuq level ta' God of War, vera tqila. Forsi jiġi jaddi li wahda u koll, forsi bximot ma tafx kif jiġi. Jena, jena, jena. Daw in-nerds. Jena, Robert, Robert sa'

hekk. Ejjew, ejjew, meta ejja, vera, ejjew, ejjew, mhux xorta. Mhux meta tgħid li inti. Ejjew, meta tridu l-ġimgħa d-dieħla ta' wara. Anki nagħmlu waħda nagħmlu waħda biss inti tagħmel bis-serja ta' f'ħajtek jew xejn. Mela, sejbu mela. Tat-Times, Kemm kont ħelħu tat-Times. Eżempju ta' xmani fim xina, għax tellajt eżempju li ġej li ċajta magħkom hawn. Kien hemm minn fejn sejr ħata qaċċib ħadd fottik. Għaw Malta hawn Ara, issa jena taf kif nitkellem, straight, konna kellna television flimkien. 100%. Imma madonna men jieħdu wis bis-serjetà l-affarijiet in-nies. eh, Kollox, brother. Ejwa, le, kollox. le, le, le. Jieħdu l-ħajja wis bis-serjetà men. Kollox. Wis, wis. U- u anke dik Issa il-ħaġa. ċertu ċerti ma naqbilx magħkom. Imma kamon. I mean, Jiena nara per eżempju dana, ma ġiex dak David, David Williams għaw il-Johan Greg, whatever, issa taqbel jew ma taqbilx miegħu. għal ta' Johan. ċajta li tirqot miegħu. Eh, u- Ma dik ħaduha bis-serjetà. Ħadu, eh, U dana jgħamil. profex, dana profex, issa issa jista' tkun Min jaf bis-serjetà ma kemm naf. trid tixxilu rigali biex torqod miegħu Oħanu Rolex u handbags u doluri. Professional comedian, man, u ħadduħ bis-serjetà tal-iskantament. Le, le, ġifiri, biex tara xfaqar, ġifiri, da. Ej, ej, ej. Da għamil ċajta dark humor, tibqa serju ma tajda bil-da. Fakkin iġbuħ fl-axbarijiet illi jisma, this is vera, ek, ġifiri, affarijiet. Issa, irriċ daħlu jew joħorġu f'min f'min, jek jarabu ma bejniet, ma ma għandux jaqsam. U fil-maqsam. Dan huwa ċajt, dan huwa ċajt.

Kem tiffirma għalija għadis? Mela, Proset, proset, lesta l-gabban għalik. Inti għati xol tal-gabban għan il-profitti. Tlaqna, tara, tirranġa, tirranġa. Jek ma ta' profitta xruħek pal PJ ma ta' salim kif di dinja. Tittasal, tittasal. Dinja domanda li saqsawna ħafna fuqek. Inti għattinna li fħajtek xejt 1000 jew 1500 mara. Issa domanda li saqsew nora dik kull jum kemm iġġerri ħalli kien nifsek. Ġawri kisabi! Edu lo xabru! Leġenda, leġenda fuq tal-leġenda!

Kif tħossok li xi darba di għalija din nista' nabżuha? Kif tħossok li xi darba t-tifla ħatara l-episod u tisma' fuq l-esperjenzi ta' ħajtek u tgħid dan missieri? Ija u normal, għax int normali ħaqqalla. Jina t-tifla tiegħi ħad tkun ħad tkun biżejjed champion biex tifhem li jiena ġo. Normali. U daqshekk. Jena naħseb tkun proud, ħankun onest miegħek. Agreed. Verament in her teen years, ek, tifhem dadis.

Il-mara le, imma t-tifla iva. Imma jess, imma la zobbi, sa nara xieġri, ma nafx. Għas għandi ideja, il-tifla jekk xħat ikber, u ħat joġoba iktar il-physics jew il-biology. Musa noqgħod nagħti każ x'taħseb fuq jiena xi żoppet nagħmel bħalissa bħajti bħala artist. Jiġifieri imma jiena ċert li ħanrabbija bi biżejjed moħħ li tifhem li jiena artist u li jekk jiena noqgħod ngħid li xtieq nistupru għal klandestini ma jfissirx li jiena nagħmilha bis-serjetà. Għax dik mhux se tara dawn l-affarijiet. Fil-weekends biss. Għaliex nagħmel. Kemm naqsulkom id-drabi li jkollkom twaqfu il-filming biex jieħdu l-inhaler PJ u Max issa li telaq JD. Ġifier m'għadniex tad-daħq. Jiena nista' jkun. Hekk qed jgħidlek dik ta' diċifra. Ġifieri qed jgħidlek li int. Infatti JD Patrick saqsijilna din. Veru? Hekk hemm miktub. Foxx li. Next question għala zobbi ma' Ġuda Patrick. Ġuda Patrick. Dik ġuda. Ġuda Patrick. Juda Patrick. Juda Patrick. Tajba, proset, għastja, Juda. Saqta minna. Judas Patrick, pal Judas Priest. Judas. Imma, the same amount ta' ġifiri, I would say, ma' sibx li tipo naqas. Jena naħseb naqas l-editing tal-spooner. Liba, t-ċajta. Id-da, eh. Biex kunu tafu. Da, ek, eh, wahda, wahda. Il-full stop, il-full stop, il-koma. Biex tkunu tafu. U hekk, għalma dmuna, hekk, eh, dmuna. Biex tkunu tafu qabel kont niċċensura l-podcast xi 150 darba hekk bib. Issa ħames darbiet, guys, eh, ah, proset. Proset. Mela ngħidu one minute easy per bib. Yes, yes. Minut dejjem skanta jtruħ. Nofs minuta żgur imma. U dejjem skanta jtruħ għax minna kollha l-aħħar wieħed li ħsib ta' jitkellem, hekk daf il jitkellem

ma jieħux post JD. Vera kulħadd jaf li b'PJ hemm ċans ta' ikla ħabs tajba b'dak li jgħid, però kapaċi żgur janalizza dak li se jgħid. Wara kollox dak huwa li jixtiequ l-maġġoranza bla dubju ta' xejn. PJ leġġenda ta' ħaddingli. Dek minn. Għazeg, ah, jina li jaħjar. Għalija spiċċat il-ġurnata, grazzi ħafna sinjur. Ah, Sekku, għalija s-lamur norqot wara di, proset, grazzi. Għalfej le, PJ. Nuhu post JD. Jiena naħseb jiġi wis PJ show, jek ikolli nkun blant. Mela jiena u jien maħna u tifhem il-forte tiegħu da li kollha għandna l-udjenza tagħna. Jekk naħseb li jien kulħadd iħobni, min jobodni. Allura, eh, nġibu xħat li dawk li joboduni, mm. aħobbu l-dali ġej. Tawa, Jiena naħseb jekk toqgħod inti flok JD, ix-show jittransforma għal minn minn ADHD dik dik waħda ma it transforms into a il-liba kelli ġurnata stressful ix-xogħol. Ħanmur id-dar niċċilja, hekk kienet qabel, issa l-oppost. Issa kellek il-liba, Kella ġim, kelli ġimma holiday. Għandi bżon nara xi ħaġa exciting u vera heavy f'ħajti. Allura ħamur nara l-bajt u bacon. Gas mal-pjanċa. It transforms, it will transform the show. Tu titkun hemm. You know what I mean? Titkun lest il-liba men l-lum bajt u bacon. Lesti guys. Ħareċ Oħroġ il-modilju. It turns into uh, something serious rather, as in biex uh, ma tibqax da' sekkax, għax inti hyper, brother. Iva. Iva. Full on, full on. Ejt li li aħba ma eh, jena l-unika ħagġa fejn nishtiqu jkun hemm biex ma joqgħodx ħdejja għax aħba li bażu molla. Eżu molla. Li kollox kollox. Trid il-mike maħal eku ma rajtx kelmor noqgħod naqbeż fuq eh, dik żejda. Kellek il-mike Kellek il-bajk ma' wiċċek l-aħħar darba. U xorta f'qajt. U l-laptop faqħuli. Vera, vera, vera. Dik il-kabra tem wara hemm, mara. Nitfaw kemm l-ispune. Għatem waħdu. That would be to be fair. Rabbu tal-mejxin. Għatem massa tal-affarijiet. Imma, le, essentially, apparti li jena vera naħseb li we'll change a bit the format u nsibu daw il-guests differenti. It, it, it might work, għal volja people like steadiness, ġifiri, eh, let's, let's be totally honest. Ek tafu, jien il-bazaz doġobni. Il-bazaz ħareġ tal-king. Jien għattilkom li ħajkun tajab il-bazaz. U bazaz, u dan this was his first time, eh? l-ewel darba, ah, il-chemistry għat kiku għat għanda bżon tikber. Eh, his fast kien għagħu xell, ma kienx jaff l-script, kiku jaff l-script, jaff jaff minn qabel, forsi jkun jaffom iktar ġifiri. U jien naħseb jina xilna nġaħġuħ biex jiġi il-bazaż, jien jiġi naqat. Huwa sem self, eh, ġifieri jekk ma. Mija fil-mija, mija fil-mija, u dak kien dak kien l-punt għax jiena naħseb il-bazaż meta huwa himself he can keep up with the rest of us, ġifieri vera tajjeb dal-affarijiet. U karattru totalment differenti, qatt ma kellna dak la lażob, kellna l-fejka lażob qabel. Issa Ma vera, u. Liba, liba. Inkluż inkluż jien ġifieri ta' qas. There is an element of fake nesa. Inkluż as in it's a show. Liba kif frixta. Missa għandna la la zobbu la la zobbu. Jiena ma li batlu batlu il-bażaz. Il-bażaz batlu il-bitipox għax l-ewwel xort li ħanoħorġu għada tal-bażaz huwa short heavy. Mal-ewwel bidda u bil u bil u bil-kniż u bil-knejjes. U bil dak u whatever. U l-bażaż qedlu qedlu qedlu wara x'għandna ġu, battulu jiena insomma. U għalli l-ewwel ħaġa li għalli fej iż-żoppija ta' għalli il-liba xi ġmiel. Ġifieri tibdejt tinkwiet għalija. Jiena bdejt tinkwiet għalli l-liba xi ġim xalla l-mibni jien ħallihom jeqirdu. Ġifiri, hekk, jieħu pjaċir, he genuinely likes it. So I think it'll be a perfect fit as well for to, to all this. Ġifiri, sa ma dak għan nitkellmu miegħu bħala logistics. Naħseb bħala- ftit jeżistu nies i- iktar satanisti mill-bażaż. Isma, kien hemm post, kien hemm fuq il-post tagħna tiegħu tal-bażas, kien hemm kumment tal-mara tiegħu, qalet qalet qalet ara ara x'ġisem. Eżatt. Batela reply Lesti għal zubbi. Lesti għal zubbi. Il-bazanz legend. Il-bazanz legend, legend ta' veru. Issa nkellmu imma, but that, that's the reason why, essentially, because PJ, kif ikun għaw PJ dejjem, il-show naħseb nispiċċaw noqtlu xulxin. U le, nispiċċaw l-ħabs, guys. Mandiġ aptita. Viewers. Mandiġ bazzmur għada. Mela, mistoqsija li miss. Spooner, għalik di jizek. Xfettillek tagħmel il-proposal waqt ix-show. Mela. Kindly clarify. Biex ngħidilkom il-verità, jena ilni kont ilni maħħa kont ilni maħħa 11 sena u l-pjan kien illi niproponi s-sena l-oħra ma for financial reasons ma stajċ. Kont broke. Kont broke, eżatt, mbagħad Bajtu bacon u għet now is the time u fil-verita kienet idea ta' Max, eh, ġifiri, mux ah, tijaj. L-idea tajbin kolla l-għazzaru kienu idea tijaj. So, għana bdu għamin il-mod. Kien PJ kien idea eh, tijaj. PJ vera, vera kien looking forward. Għalli eh. għaddi, għafna kien looking forward. L-ħagġa, l-ħagġa li għedda minn. Għettu PJ, il-liba xidja ħriġna.

Jekk ma tagħmilix ma nkellmekx iktar. Għax jien għandi bżonn nitlaq minn dan il-programm. Biex wara tela. Vera, stajt ma tagħmilix, stajt tifranka spor. Liba ma ton. Lara x'miskin għamilha u bat lada faqqa ta' teri, ġifieri f'waqt meta suppost jgħid fl-aqwa żmien inti flying Xejn, jew butterflies u balla xituli. blowjobs, Hemm dil Madonna online ta' Xituli. Diviri, yes, it's xituli. Thank you. Thank you, Terry. Jena, jena, kod, I, I, I, was, I was sure it would work. Għax jena għandi naqa feelings ġo qalbi. Il-PJ. Sfortunatament, meta jiġu, meta jiġu daw l-affarijiet, l-għandu emotional intelligence ta' gwarda robba. sowa. He can't relate with what other people like, pero. Vera, pero mux vera. Meta inqala ditateri u telaq JD u avukati u paniku stress u ħesil, l-iktar bniedem naħseb li ħadha bi kbira inti. Għax you genuinely saw us getting hurt. U jiena bit-tifla u JD bit-tifla u mhux billi ba beda jibgħat messages miskin li lna jgħidilna guys jiena mhux les nerġa' nġibkom f'da xit ħabba ċajta tiegħi u eh. vera ħassejt brada beda kanar vera tara għandu farka u manġo fi Vera ħassejtni. Vera kont. You're really, really dead after it. Vera ġviri, vera. Għat xejtilom ħajjitom naqra text fuq word document. Vera għajt ħazin għal-għalina ġviri, vera talik ta' dik vera vera vera fulon. U għaddat ma spiċċaċċa u dawn. Ma nista. Ma jgħan rankaw. Tistaw tamlu sezzjoni mill-program id-dedikat għad basir tat-temp. Għawek tħanna fitċuċati. Kull darba li jitla patrun full English differenti jitbassar. Fost oħrajn din is-sezzjoni hemm tbassir fuq il-ħruq ta' stonku tal-imdejjin, artikli ta' news portals Maltin, ċans jerġa' jiġi ġejdi lura u next meetups tal-patrun. We have something in the works, qegħdin naħsbu f'xi ħaġa iva. ehm, li taf tinvolvi mhux ġast il-patruni, taf tinvolvi ħafna nies. Ma nixtieqx ngħid ngħid x'inhi, ġast għax hawn ħafna ħafna serq f'dal-pajjiż meta jiġi kontenut u tal nafu li kulħadd iħobbna aħna u kulħadd jixtieq l-affarijiet tajbin biżalina qed ninkwita ngħidha. Però għandna f'xi prodott ġdid ġej, bite to bacon xorta, ġifieri related. Ehm, Just it. Mux se jkun najdu r-rużarju l-qoddisa tal-ħadd, ġifieri nsejħu. Kien hemm minn saraqna aħna. Saraqna l-content. Ma naħsibx, diffiċli għax ma tantx hawn kapaċi. Il-media portals. Isma' biex jisilqu dal-kontenut tkunu lesti li jamarġinaw in-nies tad-dinja. It's a bit difficult dak il-każ. Però però l-idea li għandna idea tajba ħafna u eh, everything it will work well, nawna għandek isiżu jaffi kolkom ċans, patruni kif ukoll nies komuni li tagħmlu xi ħaġa qalbna, fostna, u eh, dinna flimkien, ġviri, hemm ċans iva. Eh, imma nżommu. Tifhem, relatata ma. Insomma, relatata. Alright, mela aħna wasalna għal punt tal-mistoqsijiet l-oxxati, il-favorita ta' PJ. Faqqa, mela. Ħanibdew. Dina mrant il-mulej. Ok? Li li li tikellem il-muller minn tan-nies. Jekk mara imutila r-raġel u tikkremaħ. Mbagħad taqbad l-irmiet u tonfħu bħal qira l-osko waqt Seventh Wonder. Dak jiġi l-aħjar blowjob li tagħtu? Aħfa ah, kemm. Tajba. Tajba. Mux laħjar, laħħar blowjob li ta' eh, laħħar. It's even better. Jessu. Tajba edha. Tajba. Mil kitiba kellimna naqa ġifiri għax

Le, ma tlek xaqta issa, ta' ġemma. Eh, mela xejn. Aqta lija, aqta, jien ngħidha lija, aqta. Eh, ah, tajt inti biex ta' xasti għakku darba Imma le. Vera ċajt għaw, it's a genuine good job, prosit. Dijak xi ħan isir u jilek u ħan użawa ġo xi live show għax vera tajbeda, prosit. Beda, ma jek taħseb li jrollos konħatta tililek mulej blowjob. Dik ċajta zgur, ċajta kbira. ċajta tajba. Imma jek, jħalla mill-liba, jek inti ktib ta' dina wahdek uħriġ bija wahdek u masraqa ta' minnant lebda espert. Ke għalla, we're always good for new writers, le, which is fine. Jek xaħat, jek tafu jandkom il-ċajt tasbu li jandkom il-potenzjal. Kelmuna u nitkellmu. U why st- not? Stay tuned għall-affarijiet li ġejjin. Mela, li għandna mela, in the mhux works. hekk. Jiena inkwetat. Inkwetat fuq, le, apparti ċaj, din hija naqqa serja malaj, inkwetat fuq livell nazzjonali li mawx script writers tal-komedi ġodda telajn. Mawx. Vera xejn. Mawx. ja. Zero. Ehm, Għaw Matthew, l-Zajr, jek naħseb iżar minn Matthew, imma mawx. It's a problem. Big problem, u mu minn hemm boys. Ħallikom miż-żob ta' tablet men. Ħallikom miż-żob ta' video games. Le, ma kif. Il-kommedja vera becoming a dying art u nibza. Jina n-nota minnek. Jina tipo, jina ma sax najt li jina xie kittib kbir. Imma bdejt niprofa nikteb u bil-practice tiġi. Inti xit li tikteb inti in a short span of time. L-ħlalla, eh, ġifiri. Tidum ħafna iżjed biex noħroġ b'xi ħaġa close to that amount in, of, of, of good jokes, or at least I believe are good jokes dak it-tul. Minti tant tant int experience tissa li taqbad u tfaqhom brother, eh, pratika. Prassijatu. Għandek bżonna, dud, vera, vera. Sijata, memxej ta' barra minna, u xedu li xem talent Tant u hekk veru talent imma 99 percent f'kollox is perspiration u 1 percent is inspiration. Hard work beats talent. For sure. Imma jiena il-pajjiż u l-problema jekk kif taqbad tajt ehm, il-gvern speċi ma jippuxjax. Nisimma, kollox eh, Ma mhux minnu, jekk jekk ma xi ħallas u jekk ħadd ma ħallas. Iva, naf. Persuna tittiġi, ħafna Għaddi pajis ħafna mamiz u ekku ħatrit iż-żejda għanna. Għabġuħ inti għah. Ma miskandu minn miħab. Mur l-università, mur l-università, mur l-università. Kem kontu ta' l-università, per eżempju, was it worth it? Miljonu nofs jien kont naqra jisna fil-sena. Zbub falek, ma. Miljonu nofs fil-sena.

No, ma I get what Spoon trying to say, ta' il-kultura trid tinbidel għax m'hemmx kultura ta' kumedja Malta dud, m'hemmx. M'hemmx, finish, tu, fucking ah, m'hemmx. Timmaġinak tmur fuq missier Heavy, tgħidlu oh. jiena rrid insir comedian. Le, m'għandek Tielek ġoħal ek. Anzi, nixtieqek tara l-ħarsa tommi xina. Verja, forse ah, dawk il-flus kollha li ah. fatlek! Saret xi ħaġa differenti. Kompletament. Mela ħammur fuq ċajta lajt issa li saqsawna wkoll jekk tkun trans u taqbdek id-dimensja tibqa' trans jew iddur default settings. Il-patak. Dan patak. Il-patak għalilla. Listen, di di. Di naħseb semmejni qabel.

Dana vera, anki liħor laħa darba għala l-stand-up comedy stess fej konna tfek fej mort iva, jena biex nejda waqajt għannek uddim kullħat. U għannek kullħat uddim kullħat. U stess għal il-kejsi ċajta, u sara għaw kol diċajta. Jena nkun naf xet jiġi xena jien kollu nara din dak bis nara. Nis jgħidu ċajt biex niprofa nkabbar naqa il-xitti. Ġviri, Imma he, imma għax tagħmel, ma nafx jiġri jiena jekk jekk tinsa, jiena naħseb li jekk tqum u tagħmel pipi u ma ssibu xem, trabi li kollok. Ma nifimx, ma nistim, ġab tit nitkellem, ma mux xorta. Bżur bil-qeda, u oh, bżur bil-qeda. Just in case, mux xorta anka l-irġili bullu bil-qeda. It's a weird question. It's a real question. Għax ma nafx se ngħidlek għax il-problemi għal jekk ħana għodu niċċajtaw fuq għandi kan niġu fit-trabbi law ġew għadkom għastafu tiġini. Le, le, le, le. Heavy. Immaġna għandek default settings u tinsal issa watt il-mara. Hmm. Tiftakkar tax tibqa tuġġa kidek. Inti tqum fil-ħodu, għajtemek. U ma tħares leja jkun hemm il-marka tajdi. Eżatt, ġen titqum tgħid. U social worker. Qalbi.

Imma still għadkom hawn. Qed tistennew discount? Xi SMS ta' ispirazzjoni mill-loli jew li tgħaddi il-liġi? Minant is-soler din mistoqsija. Jina il-prezzijiet ta' twiebet men ta' tal-qalbi rajt. Expensive, brother. men. Speċaj. Expensive. Għandek xi 6-7k. Eh? Kolla bil. Tal-ħarġini jisom minn ta' Star Trek jek ħajtom fl-spazju. Minnom vera heavy. Silverek metallic di għal taħt l-art, ah, bro. Għaddu. Kolla xirmiet. Kif, kif jajsibna l-bazaz? Nevet falla. Le, le, vera, vera heavy, heavy. Fil-lawtanazja, Jena vera nemmen bil-tindaħalx. Eh, Eżatt. Bil-tindaħalx. Your body, your choice. Mux Jena- hekk jgħidu. Kind of, kind of naqbel ma' ħajjen. Għat indaħalx issa jek inti ta' serfiri jek jina abżit li d-duluri. Ijad kull jum wahdi mitu sħabi kolla, mitu l-familja kolla. Qiegħed bedri din ġo post. Laqqa saqqa nanners mi gustuża. Jiena ddaħħaqni. Tini ċans, le? Jiena ddaħħaqni kif b'firma ta' avukat u ministru il-kelma suicidju tiġi eutanasja. Ek tiġi, vera, ek tiġi, ek tiġi. Ddaħħaqni imma. Assisted suicide. Assisted suicide imma eutanasja.

Ew kieku jiena daħħal kollox, kieku kien anki li tistaħaq għalek tagħmel tagħti l-eroina fajnejk jekk trid u qatt tistenna l-bass indaħħal. Imma jekk mhux ġast l-eroin naqbel li kulħadd għandu jagħmel lil Madonna. Ġast id-dejja żopp in-nies u toġġax nieħor. U eh. il-fatt li għana xi noqtol li li li bin nifsi bidejja hija l-inqas possibilità li jiena ħan weġġa xi ħadd ieħor. So, ġifieri I don't find any reason why not. Darba, darba fuq dan li eh, inti tħalli n-nis li għamlu li jridu, tifem, li wieħed. Kien naqra overweight sewa, u għek għalli kienu għad nitkelmu fuq daw tal-narkotics, eh. il-drogi. Oh, Bot mux jiġu ta' sigaretti kienet, sorry, ta' sigaretti kienet. Eh, mux sewa ħallom i-vejbu, mux minn fuq it-taxxi tagħna. Joħodhom l-isptar biex ifejjaqhom. Illa inti titkellem. Intek ħata salu għata point jena ħabba fik fil-faxxi tiegħi eżatt I'm gonna give you this. Anka jien minn jaf tistax tgħid. Oh. Kemm sem pappilek insulina jew eh, Ma vera, kulħadd hekk in ġenerali jew dan d-diskors tal-awtonazja eh. mit-taxxi tiegħi ħa noqtol in-nies. Oxxata, oh, oh iżżob għandu xata. Ħaqni. Barra minn hekk, minn għalija kif qiegħda li rrid ikollok isu 6 months, 6 xhur ħajja, xi ħaġa hekk ġifieri. Jew glok tajjeb. Nice, Tibdix ta' inti nice. Bħala kull darba l-110 full on. Taf kemm il-xorti kolli ngħidlu le. Taf kemm il-darba jgħid li da. U kull mem dawa. Le, ma nistax noħroġ għal di ostja. Fil-full le, da jek jidu morru għaraw, eh, minn kollox hemm. Eh. Eh, ma pala xort ma nistax. Għal min għal min ehm, irrid tkun jaf fil-diċċet li għandna tal-patruni tal-full English nitfa' affarijiet li kieku għaw inna l-ħabs fuq. Ma nista, infatti għamil nihdu 24 hours. Mhux hemm spiji fija disma. Vera, u. Oh. Issa,

Within limits. Terms and conditions apply. Fuck Mary Kill, Trans Edition, Denise Dalton, Wendy Ajus, jew Eve Borg Bonello. Il-Wendy xbajt najt jien li kikun orqod maħħa issa. Dalton ma nafx tistenna. Eh. U l-oħra minni biex naqdu il-kwartelli. Nada zaħira li għadik. Għada zaħir, għada. Aw, mux transif sewa. That's just, that's just, Le, mm, xi trans, u jaffen tagħna wkoll. Mhux ma ċekkax ma naħxikx ta' qalbi bi kollha. Imma nħobbhom kbar. Il-laxja tajba. Jena jkolli nistan rijom xbatilna naħdarba screenshot inti. Tal-im wieħed, ta' xem wieħed. Ta' ta' Dennis Dalton. Ejwa. Il-PJ batilna kontent kontent li għadu kif rebaħ il- eh, il-top fan badge ta' Dennis Dalton. Iġifiri, he is genuinely and literally, iġifiri, stalking fan beer. Frank bik, Frank kif eh, suppost. Joġbuni daw. Eh. Ara, you are, you are a top fan of Dennis Dalton. Interessanti Dennis Dalton. Interessanti Dennis eh, Dalton, 100%, 100%. Dak huwa hekk next level issa taf kif titlaq nitfajla. Mbat nipruvaw. Mbat nibda nisperimenta. Agridu. Għana din. Jena, kiko kont, kiko kont single l-istess ta' I wouldn't care. Laqwa li you're right. U mhux persuna tismani. U jien ma nistax nifhem kif Thailand all right u Malta le. Thailand tista' waħd ma jillu xejn mnina. Eh, ma ta' ħafna le le. Jew kullimkien jew. Jew xejn, ugwaljanza. Proset. Min ħajmut l-ewwel bid-diabete, jiena jew JD? JD. JD. U dan minn l-Ozempic il-persuna li. Kitef. JD mhux pipi candy floss jagħmel Next time. Sihbi għandu fetish, daw tajbin. Mela, iġel in-nisa jerdawlu u ħalli jkun jista' jqumlu u jintefa' jfaqqalu u dik biss ikun irid jagħmel magħhom. X'taħsbu fuq din il-fetix? Ġifieri- U titħajru tagħmluha. Iġ- Fi tiġi xi tiġi mara, toqgħod terdali għonqi u jien noqgħod inġerrih. Ġifieri flok Dik- jaħxija joqgħod iġerrih. Ek ek hi l- is-sitwazzjoni. Ju bieċi, that's how he gets off. Jekk trid inbenġilulu jien u tażżi, mhux qed iktar birreda jew.

Ma tagħmilx inta ma tagħmilx inti kieku tara tara stramba. Tinġerreħ waħdi jew. Imma mit tintreda miegħek u toqgħod iġġerriħ meta tintreda miegħek. Għalfej. Għal biex tgħid. M'għadux mikkontenta n-nies is-sess normali, dob ġo pastit m'għadux. Ma forsi ti preferi ġerriħ u forsi għandha. Forsi għandha xxa daqsa jen nafdas. Biddel it-fajla mhux doqter da. Jew biddel it-fajla jista' jkun jekk.

Nissiġġeruħu jintra da. Ġi għattu għaddu taraw l-porno fejdu di ibbabsuħ il-xulxin. Inti tara porno. Ġifiri, irġiel għed tajt Le, le, imma raw raġel. Kif għamilt li Vera, eh? Le, għax inti raġel, inti tamil li jek. Eh, Ġas ma raw eh. raġel ibbabsu xulxin. Le, għal bieċek tibda normalment, le. Inti tara kollox barra normal penetration, eh? Inti għadda tara normal penetration, tara affarijiet weird, tipo jena ħob nara, miħor per eżempju, ikkunu din jaraw film, Kod il-biqeda fuq is-sofana tjaraw film, hemm il-mara, hemm raġel u hemm mara oħra. U raġel itella blanketek jgħatti l-oħra l-oħra ma tindunax ġifiri. U sa ta' tantam l-oħra ta' terdaħulu u hekk ta' parsi taħt. Li ma di mux ta' Ta' 25 kemm għandhom daw, le, tipo, gbar.

Naf, vera, ma- ta' tin naf b'daw, iżda xie, zob taħbib. Daw il-videos li tiegħek. Dik tfajla tiegħi taħdej u t-kopja t-jaxu. Tagħmel barra jissa. Le, ma dax xaqżat, I do- I will not allow that stuff. Le, le, heavy, jo. Li xejn nipprova għamma, tkun tajba. Bil-blanket. Iġ, eżat, per esempio, niġi għandek bil-mara u film. U l-mara, excuse me. Tal-Alfresh, excuse me. Kun tajba naħseb le. Il-kelb tijak Moses. Inti jemmi għad. Jibba jifim xed jiġri. James ti jemmiet. Ġviri, it's, it's, it's, it's, jena, jena, jen, da l-affarijiet fil-porn, u ma zbir. Da l-affarijiet vera differenti. Eh? Ma se toqgħod tara, toqgħod tara, toqgħod tara nejk, ma ma ma ma lajġ biżejjed ħaxi normali f'ħajtek, da l-affarijiet vera zejda. Jeta tara, jeta t-esperimenta, imma insomma.

Kien sab ġebla u ħadha d-dar u kull darba li kien jara l-porn kien iġibha fuqha u ma jimsaħx il-libgħa minn fuqha. Illum din il-ġebla qiegħda fuq id-desk tiegħu bħala good luck charm. Taħsbu li din normali, please? Da żgur li le! Normali ħafna ġibha fuq iċ-ċak jew. Int fsik ta' kibni. Eh,

Bil-moffa mm. naħseb tikber. Bil-mod il-mod. Bale, xiex tamil xbir għandek. Għal-mod tal-kem. Għal-mod tiftak, inti tiftakar kemm issi, konna kellna kemm issi flimkien. Kien hemm eksperiment li dana taqbad il-potassium sulfate taw jew xinu l-crystals. U dana joqgħod iqattar. U għant tiqot għattar at a point jisur ħara tal safar. Mhm. Eh, eh, eh. Joqgħod ma- meta toqgħod tagħmel l-istess fl-istess post joqgħod jikber. Eħe. Dan dan beda forsi bġebla żgħira u spiċċa wara Mm. Stalactite. u spiċċa. Bħal tal-erjen. Eżatt, proset, u spiċċa wara ħafna Ġabba żmien. l-ponta biex joqdu daħħal f'sormu. Billi bati għaw set. Jina sebt. Għajt insibek fit-tex tabibu naqtawa di. Lesta, mux btaqtaħħa jek, naqta. Ġili, kienem, tafu, nissoponi li tafu jina f'xie sħabkom li kienu jużaw dem l-istess face clot. Xieġifiri? Dem, dem jużaw l-istess ah, face clot. U tiġ. Kawek, jużaw. Toilet paper, man. U le, ma. U tiġi, u tiġi solidified Għatkelkom biex tamel karriet tal-karnival. Tixkatla bija. Jinnaf. Pa, frisbi. Jintaf, tafx għad ma fimt jena Jod iġibuha fil-kalzetta. Eh, jew fil-kalzetta, eżatt. Il-minet kelmu biex da fil-face klot li għal witcheg, inti fil-kalzetta li għal saqajk. Bro, għaw il-toilet paper, ta' Ej, ej, agreed, agreed, agreed. Jena laqqa toilet paper, jena ta' jena waqt qed imbul. U ġiba. Wow. Għad imbur minn stream il-lib. Għadek. Xorta jabda. Le, swa, ġibri fit-trabi. Ġibri fit-trabi. U qabel jew wara li tbulżom? Bejnietom. Għax ma għax ma Eżatt, għax imbagħad wara tittuża- tittaħslu. tittuża nof- jaħsel. tittuża nofs stream biex teħles Eżatt, biex eżatt, teħles li imbagħad. hemm. aha, Mbagħad titpoġġi fuq toilet ħalli qattar. Biex- Eżatt, to Jien- sterilize. Eżatt diki. Inti PJ kif? Le, jien rrit intih naqra. Kiku, nifranka ħafna ħin mek biex meġiba rrit imbul. Jiena sirt, jiena jiena tant sirt profi għal ħaġa li għandi il it can either be a 15 second job jew it can be an hour job. Ah, bale, bakka għandi kontrol. Għandi kontrol tajjeb fija. Ġilit bostu ġiba. Dik nasib għatma privati, darbi ġeja niprofaw. Nżomm il-ħara minn qabel.

Pneumatic xi, hydraulic xi għandek. Tkun qed tagħmel pipi? Tgħid fuck it. Ma tiġiba. Eh, all right. There is some self-awareness fija ġifiri. Ma hekk hemm tagħmel hekk u ġiba ġifieri. Jem mhux taf x'għandi dikbar minn tiegħek.

Minn xi toilet seat jek bela. Dak għadix kemm għallunna biex nġibu fuq programm imma mm, Le. Mm. To be a bit of a bully fest. Mela ħamur fuq l-oħra. Bully fest. Jena darba blajt li, zimma batisni. Vera, mbagħad isa isa għastajt kasa u telqet waħda. Telqet waħda. Għalla eh, eh, għasim eh. ma nafx bija, nibda. Ek jiġu dawn affarijiet u kif blajta. Rajt it-tfajla dal-aħħar għandha xi patches imma. Mix-xemx forsi dik mix-xemx. Mix-xemx. Oxxa baqa. Le, le, le, le. All right. Naħem dak dak all right, imma il-patches dajbin. Eh, u kif? Il-fatt it-laqam taħħessa sar patches.

Ma nafx biex tiċċajta magħha ġifieri, obviously, it was only a joke. Mura postok inti bdejt. Ħassarni. Il-liba piġa kif qabas il-break, ma tismaħat itħaq. Ġifieri, it's all good. Fajna niċċajta. It's good. L-aħħar mistoqsija minant il-ħbib tagħna l-patruni, thank you very much ta' kollox li tajtulna tajtulna episod bil-bajt, ta' ġej episod tajjeb. Vera, erja. Dej il-pasta zata li s-soltu minna u għedna. Ija, di tajba ħarġa. Ħarġ tajja. Dik kienet bla blask. Laħħa darba kienet ħazina. Ħazina. Kienet. Kemma ħna. Għal-kazzata. Mela, ġimatejn ilu mord date. Mord date ma wahda u bdiet tajdli li sa ħames snin oħra jixtieq tixtieq li tkun miż-żewġa. Bit-tfal u kollox. Mustja. Mhm. Imbagħad saqsit lili u jien għedtilha li sa ħames snin oħra ħankun ġo kaxxa sit piedi taħt l-art. Wara li għedtilha hekk qabdet u telqet lem. Zoffox kemm għandha ma ħalsitx qabel ma telqet tistgħu tgħiduli x'għamilt ħażin please il-koħħu. Ek, ovvjament mhux hu. Dak m'għandux aċċess għall-internet palissa. Jien kieku kont ngħidha xi kollok tfajlek dejlek għax jiena ħames snin oħra nara li miżżewġa bit-tfajl. Għandi siħ bi vera tajja pali. Tara, bħala worrying sign it is a bit. It is, u naqret flek. tiġi l-mara tgħidlek mal-ewwel tkun waħda tmur dejt ma' waħda tgħidlek jisma' jisma' minn Imma minn hawn minn hawn minn iddoq ilhom TikTok TikTok l-arloġġ in-nisa mm. jħossuh, eh? Ejja ma' ħames snin ah, bil. Imma jħossuh it-TikTok TikTok ħafna iktar mill Bil-fors, eżatt, għax aħna nibqgħu għaddejjin sa 60. Għax tajt umu fil-għoddu disimgħu hekk ġewni jom. X'taf xi dejjem ippanikjati dejjem ġewni jom. Mbagħad li kollhom it-tfal xejn pum mija. M'hemm skok. Ma tinfex fuq ir-raġel. Imma hemm naqa, jiena naħseb li jien ħajkolli ngħidlek li x'għamilt ħażin il-fatt li inti qed tgħidilha li ħadd mut sitt snin oħra ma nafx jiġifieri x'tabib għandek jew x'nu stak, imma jiena naħseb li di se tkun ħadita offiża li inti flokketilha directly le Għedtilha li inti ħa tispiċċa ġifieri single mother tista' tgħid. Jiena naħseb kieku qbadt u għedtilha isma' qalbi jiena qas għandi idea għax għandi meetings għada għax-xogħol u ma nafx se jiġri ħames snin oħra biex jien ikolli tfal miegħek. Id-darba li ġejja ħudha naqgħa iktar easy. Ma ħsibx għamilt xi ħaġa ħażina, kont onest.

Thank you ħafna, u aħna wasalna għal tmiem ħanejt ċaw waħda malajr, grazzi kbira once again l-sponsors tagħna, l-sponsors tagħna li huma l-online intimates, eh, onlineintimates.com, kolkom żomm ċaw tefajtna għas sexy u kinki id-dar, kudu eh, parir minn għanna, morru zuru sajt tagħhom għandhom kollox minn kondom stafwiħa sa dildos dar alla, għandhom ħafna affarijiet, morru ċekjaw l-affarijiet, very good stuff. Grazzi lil Backlight, lil iStage u lil Black Box Pro li dawn huma l-providers tagħna tal-live show speċjalment għanuna b'kollox bi structures, bi dwal, bi sound, ġviri kellna show bil-bajt show li ġabna fit trouble u ħajkonna shows iktar bħalhom, hopefully Qed nimmiraw, qed naħseb jiena guys, għad nimetrilkomx, imma qed naħseb. Ejja. Namlu around November, ix le? Mela, Mhux mela, tajjeb. le, le, le. Normali. Għaw xaħġa around November, so we're gonna be daqt nirelease jaw l-affarijiet, temmu xmemx, nabdu nibbukjaw il-swali. Eh, So this is gonna happen, il- il-shows ħajkomplu, issa għanna persuna nqas biex naqsmu l-kost, u ġviri nistaw Jej, ejja minn hemm. nkunu aktar aħjar, aħna ġiet kif ġiet. Eh, Issa naraw għadi. Issa. Għaxina, naħseb li għandu jkun hemm xi ħadd ieħor ma naħseb. Logistics, yes. Na, bil-fors. Ah, sa dak iż-żmien, yes, yes. Għandna bżonn xi ħadd magħna. Agreed, agreed, agreed. Very true. Dik very true, very true, very true. Ġifi dik il-problema, mhux problema, dik is-sitwazzjoni mbagħad kif kienet. Grazzi lil patruni, le Il-Met Photography. Agreed, agreed, agreed. Grazzi u koll il-Met Photography li ġi joħdilna retratti għawek il-soltu. Thank you l-Mi Media tal-li hostjana għawek. Grazzi kif kitjet il-PJ. Il-Patruni, guys. Nispera li ħattu pjaċir. Episode naqsebna aktar differenti mis-soltu, ma kienx hemm guest, ġifiri ma kellna l-spooner l-ewwel darba fuq is-sidġu tal-guest. Għadda darba Ija, ħriġ terba affarijiet għall-inqas. Mm. Naħseb eh? x'terba misna ġibu guest imma. Mhux inta ma daqs kemm tidher. Thank you, PJ, ostja. Mux kaman. Imma le, prosit guys, tunsew xikoll il-follow jaw l-inna u grazzi lilkom zom il-patruni li tajtuna daw il-mistoqsijiet, kiena mistoqsijiet tajbin tal-ostja. Pasta,

Grazzi lilkom eh, tal-li tiffolowjana turu s-support edin ġolfu l-English, eh, grazzi lilkom li edit li ġejtu li għadkom tedu t-supportjawna guys. Jek ġidu taraw iktar minn da shit li namlu da ċajt edin għaw fuq kull imkien u social skolla, Facebook, eh, TikTok, YouTube, kollox, kollox u kollox, pero